און יוצא שבת פרה זאגט מען מי יתן טהור מטמא לא אחד, האט דער הייליגער דביר שמואל זכותו יגן עלינו געשריגן און געזאגט מי יתן טהור מטמא. אז א איד וויל ווערן ריין און ארויסגיין פון טומאה, לא ירחק, די עצה איז איין מאל ניין, איין החלטה, יעצט איז די שאלה, וויאזוי קען איך זאגן איין מאל ניין? די עצה איז, איך גיי זען איך זאל זיך נישט דארפן שלאגן, איין מאל ניין מיינט איך גיי אנטלויפן, צווייטע וועלט מלחמה געווען א איד וואס האט געהאט א בן יחיד און ווי ער איז געלאפן איז ער געלאפן מיט דעם קינד ער האט געהיטן אויף דער קינד ער האט געהאט נאך עפעס א טייערע דעמאנט א טייערע שטיינדל וואס ער האט אריין גענייט אין די שיך על כל צרה שלא תבוא ויהי היום ער קומט אהיים אין געטא נאכן ארבעטן ער זעהט די קינד איז נישט דא ער ווערט צוטומלט ער לויפט ארויס און ער הערט אז מען האט אים געכאפט ער לויפט צו די הויפט פון די געטא דערציילט ער אים זאלסטו וויסן ס'גייט ארויס א טראנספארט פון פֿינף הונדערט קינדער מען האט געכאפט דיין קינד און איך מוז אים איבערגעבן. ער געט א רייע עשה'ס דעם דיימאנד און ער ווייזט אים, ס'הייבט אים אן בליטשקען, זאגט ער, דו ווילסט דעם דיימאנד? גיב מיך צוריק מיין קינד, ס'איז א איינציג קינד. זאגט דער הויפט פון געטא, כ'האב נישט קיין פראבלעם, אבער איך דארף דעליווערן, איך דארף איבערגעבן פינף הונדערט קינדער, גיי ארויס אין גאס, כאפ א צווייטן קינד, כ'גיב דיר צוריק דיין קינד. דער איד איז געבליבן צעציטערט, ס'איז דאך א שאלה, און דוחק נעשפט דיין נפש. איז ער געלאפן צום ווייצנער רב זכר צדיק לברכה, וואס זאל ער טון? ווייצנער רב איז געבליבן צעשוידערט, אזא שאלה? האט ער אים געזאגט, איך זאג דיר די אמת, כ'האב נישט דא די ספרים, איך קען דיר נישט מתיר זיין, איך קען דיר נישט אסר'ן, ס'איז א שאלה פון רציחה, אבער איך זאג נישט ניין. ווי נאר דער איד האט עס געהערט האט ער געריסן קריעה און געזאגט ברוך דיין האמת, אויב דער רבי האט נישט קיין היתר גיי איך נישט זיין קיין רוצח, איך האב פארלוירן מיין קינד. ער גייט אהיים און ער ליגט אין בעט יענע נאכט. ער ווייסט ס'איז דאס לעצטע נאכט וואס זיין קינד לעבט, ער איז נאך דא אין געטא אין חב א דיימאן, ער הייבט אן שוויצן, ער הייבט אן ברענען, ער האט א שוואכע מינוט, די חושים ווערן אים פארטאמט, און די פיס הייבן אן גיין, ער גייט ארויס, מען האלט אים דיין און ער זאגט איך מוז ראטעווען מיין קינד, אבער אויפן וועג רייסט ער זיך נעבעך אזוי, וועסט דאך זיין א רוצח, וועסט נישט קענען לעבן מיט זיך, א גאנץ לעבן האסט געהארגעט, מצד שני, כ'ווייס נישט צו מ'וועט בכלל איבערלעבן, און ער גייט אהין און צוריק, אויפן וועג צו די הויפט פון די געטא האט ער געדארפט דורכגיין א געדיכטע וועלדל מיט געדיכטע ביימער, אינמיטן האט ער געכאפט א שטארקייט, אויפגעהויבן דעם דיימען און געגעבן א ווארף אריין צווישן די ביימער און געשריגן אויס נסיון! כאטש שוין נישט דעם דיימען!